Azul fell-awen leḥbab. Talwit, tayri, tazmert, d acu ara ternum snig wannect-agi. Almuhim, ass-agi atan wwiɣ-awen-d imɣi nniḍen. Cukkeɣ publiiɣ-t ur cfiɣ ara mliḥ, almuhim, qqaren-as s tṛumit le plantain, s taɛrabt muz al-ǧenna. Ma la ugsan ismawen nniḍen s taɛrabt ad ten-id yernu, i d-teqqar tala mačči akka, akka rrnut-aɣ-d un plus. Ɣur-neɣ dagi deg Iliyiten, taddart Iliyiten, qqaren-as acečči n tɣirdemt. Ok? Ya d-izuɣ kini xaṭi siffu mačči akka. Ini-d taddart-nni nwen a qqaren akkagi. Ok. Lmuhim, imɣi-yagi. Leḥcic-agi, wagi tettwalim akkagi ay yettmačča ad t-sexdamen di la médecine douce traditionnelle u ad xeddmen yes aṭas n leḥwayeǧ, tura ad nuɣal ɣer les détails, en même temps la t-tetten medden ay yettmačča ur k-ineqq ara, ur k-ihelk ara, il faut pas abuser, ula d tament ma tḥawleḍ ad k-tehelk, yettmačča wagi akkagi en salade u yettmačča d la soupe Ula xeddmen seg-s medden i lizu. Ncallah ad aɣ-d-tanum kunwi lirusat nniḍen yellan. Lmuhim daɣen illan seg-s laxxar waḥed mitin u xemsin des espaces, wa yettimɣur deg igenni ma yeṛwu ma iwali ṭṭij aman alamma soixante, cinquante centimètres. Imɣan-agi d yiwet n nneɛma n Ṛebbi la tuɛad wa la tuḥṣa, c'est-à-dire mačči d ayen ara d-tḥesbeḍ, mačči d ayen ara d-limiteḍ, mačči d ayen akk i nezmer ad t-nẓer. Yeččur wagi tura lplanta-agi, acečči-agi n tɣirdemt yeččur d la vitamine C, d lsufr, d zzink, d lfusfur, d lputasyum, d lkalsyum, la vitamin B1, B2, PP, c'est-à-dire la vitamine A. Yesɛa yiwen n principe actif qan-as locubozid. Locubozid d yiwet n lḥaǧa yellan tonique, yani amer rẓaget, ur sexdamen mliḥ mliḥ i wallen di ldoman-agi n l'ophtalmologie. Itr-agi inessen ɣer lwerq yelha i leǧruḥ yeḥbuben, ad ten-teẓẓeḍ, ad ten-teẓmiḍ. Iẓuran-is kifkif daɣen yelhan pour les problèmes-agi n yedmaren respiratoires, les poumons, tusut, yeččur, yeččur, yeččur d lfawayed timeqqranin. Iḥebbes lemuraji neɣ l'enseignement externe, nniɣ-awen-d yelha izerreb daɣen i la cicatrisation agi ulamma tupireḍ di sbiṭar teḍliḍ aman n wagi ad tenǧeḥ mliḥ, yelha nniɣ-d i le rhume, i waḍu, i tyersi, i l'eczima, l'eczima yekfa surtout tilawin, yelha ayen yernan aman n tasa, i la constipation, Mam tin yebɣan neɣ win yebɣan régime alimentaire tsemma amincissement akken ad qqaren, win yebɣan ad yemigri ad yperdre le poids yelha-yas mliḥ mliḥ, wagi ad yettṣeffi, ad yettpurifier, ad yettnaqi idammen. Ah, attention pour la femme enceinte, la femme enceinte ur s-yelha ara wagi, aql-i nniɣ-awen-d, zzeriɛa-agi-ines neɣ nigran-agi-ines susmet kan, telha i yefrax, tettmačča. xeddem-d seg-s beaucoup de produits cosmétiques lukan ad tuɣalem ɣer les pharmacies neɣ les produits agi cosmétiques an yeqqnen akk ɣer ccbaḥa ɣer sayinat ad tafem akk lkethra les produits wagi akermus akalitus yani ččan ccart ččan ccart Nekkni i la ten-nḥeqqer, nekkni ur ten-nessin ara. Généralement, ma tḥeqqreḍ yiwen, jamais ad tissineḍ d acu i yelhan deg-s. Akka? Ma tagi c'est un principe. Kra ma ma d bnadem, ma d imɣi, ma mkul mi tetkebbreḍ f yiwen, neɣ f yiwet, neɣ tḥeqqreḍ yiwen, neɣ yiwet, neɣ lḥaǧa, ad tt-tḥeqqreḍ deg wallaɣ-ik, hop, ayen yelhan akk seg-s, ccbaḥa-nni-nnes akk ad ak-truḥ.

D annect-agi i d awen-d-nniɣ belli 80 pour cent n lettraitement-a, les médicaments d yella d-ttaɣen seg ufram acyan ur ṣliḥent ara. Les antibiotiques la xeddment lbaṭel neɣ les gélus neɣ les comprimés akk ayen ara tegreḍ s aɛebbuḍ-ik ad t-yehlek. Surtout la florine ilaq ad t'activi ad tili ma temmut automatiquement ur txeddem ara akk axeddim-is glan naturel. Ad d-nuɣal ɣer wagi nniɣ-awen-d d lḥaǧa ilaqen yeɛni ibnadem mi yesɛan neɣ la itetten lecɣal-agi les antibiotiques neɣ yettḥawal si les comprimés-agi. Ur nhedder ara ɣef les problèmes nniḍen. Alors Ay imɣi-agi, sexdamet-tt, ẓẓut-tt, eččet-tt, consommez-tt normal, ur yesɛi ara akk les problèmes i yezmer a ken-iḍurren, ama d lmakla, ama d les jus, ama ad ten-teddzeḍ i leǧruḥ, il n'y a pas de problème. Yelha mliḥ mliḥ et les ulcères et le problème de digestion yelha et la constipation ur ẓriɣ ara nekkini amek ara qenɛeɣ lɣaci ilaq ad tuɣalem s imɣan-agi ma mačči à 100% au moins 80%